Adrian Klima, ningrazzjak talli ġejt fl-istudio. Mhux l-ewwel darba li ltqajna, imma ċertament huwa propizju li niltaqgħu meta inti kif ħriġt ktieb riħ min-nofsinhar forsi wkoll ninkodraw ftit dan il-ktieb. Ktieb differenti, miktub minnek u kif ukoll minn kittib ieħor, Manuel Mifsud, li kien li kien li kien infatti fl-istudjo. X'ħajjarkom eh, biex biex biex biex tikbu ktieb forma ta' pożi u koll kif ukoll ta' isa opinjoni kitba. Aha. Hemm hemm numru ta' nies fil-fatt involuti fil-ktieb, hemm ġurnalisti, hemm hemm soċjoloġi, ġurn- em, bdiewa, li qed jikbu dwar din it-tema tal-tibdil fil-klima. Naħseb il-kwistjoni kollha hija aħna bħala kittieba ridna li nirreaġixxu għal tema li hija importanti ħafna li taffetwana lilna lkoll mill-bdiewa sal-kittieba sat-tfal tal-iskola. Tibdil fil-klima qed jaffettwa lilna lkoll u xtaqna nirreaġixxu għal din it-tema b'mod ftit kreattiv. Però l-ewwel ħaġa rridna nagħmlu ninformaw ftit roħna, speċi ma xtaqniex niktbu dwar affarijiet li ma konniex nifhmu fihom. Allura tħadditna ma' numru ta' nies, ma' persuna mill-Eritrea li hija informata sew fuq is-suġġett u li hija refuġjata u Malta. Ehm, tkellimna mal-bdiewa tal-Manikata u dawn ukoll tawna il-kontributi tagħhom fil-ktieb. Jista' jkun sa hawnhekk rid nagħmel tal-avukat tax-xitan hawnhekk jista' jkun jista' jkun li dil-ħaġa tal-klima qed nesaġerawha, li qed nirreaġixxu għal dak li nisimgħu fil-media imma realistikament f'Malta ma kenniex xi tibdiliet kbar minn ġifieri sjuf sħan kellna. Xtiewi kesħin kellna. Xita xi kultant kellna ma kenniex, ġifieri ma kenniex xi fenomenu speċjali nbidlu. Din forsi qed nirraġixxu mod esaġerat għalih. Eh, ara, jien m'iniex espert, la jiena u laqas Immanuel maħna esperti, però ħadna l-opinjoni diretta, konkreta ta' nies li qed jaraw il-bidla madwarhom. Ta' bdiewa li qed jaraw is-siġar tagħhom eh, joħorġu żar fi żmien meta qatt ma kien joħorġu żar. Qed naraw il-bidla ta' baħar pereżempju li qed insibu fih ħut li hu iktar ħut tal-baħar Eh, l-aħmar milli li hu baħar ta' milli huwa baħar milli huwa ħut tal-baħar tagħna. Qed naraw tibdiliet konkreti ħafna. Eh, Mario Cardona li għandu kontribut importanti f'dan il-ktieb eh, mill-kooperativa tal-bdiewa tal-Manikata bat li SMS ftit ġranet ilu għalli għalli qegħdin f'nofs Diċembru u għadu qed jonfoħ ir-riħ minn nofsinhar. Ġviri, il-tibdil naħseb li huwa ċar u d-dimna. Emanuel Mifsud li huwa huwa il-co-author tiegħek jew jew jew l-awtur li inti li inti tikteb miegħu. Eh, għalhekk eh, isu ħadd ma jagħti każ xejdu l-kittieba. Das l ta' fatt. Għalhekk il-ktieb fih il-format li fih u mhux poeżiji biss. Isu isu hemm isu dil dil eh, realtà li Manuel mhux bidem ottimisti żejjed, ħan nitkellmu imma qisu qed jgħid ħan ikbuħda imma ma tantx se jqogħdu jagħtu każ li ngħidu, inti inti dak tiktbu għax hija drawa li tikteb li tesprimi ruħek bil-permezz il-poeżiji, jew hija taħseb li hija sempliċement iktar kwistjoni kwistjoni ta' verament taħsbu li se tistgħu ċaqlu xi ħaġa b'dal-ktieb. Le, jien naħseb illi Naħseb li kien bżonn personali tagħna l-ewwel net, jiġifieri aħna ħassejna bżonn li l-ewwel net li ninformaw ruħna li talmu aħna u t-tieni net li niktbu li nelaboraw b'xi mod, b'mod letterarju, b'mod kreattiv dawn ir-realtajiet li qed naraw madwarna. Issa fl-aħħar mill-aħħar jekk in-nies jixtru xi ktieb, jekk jaqrawhx, jekk jinfluwenzax lin-nies, dik naħseb li mhix f'idejna. Imma aħna nagħmlu l-parti tagħna, naħseb li kulħadd irid jagħmel il-parti tiegħu. Hemm differenza kbira, hemm differenza kbira bejn tagħmel xi ħaġa u taf li se tiswa xi ħaġa u tagħmel xi ħaġa. Le, ovvjament, mhux se nagħmlu xi ma minniex għax naħsbu, ċe, ħsibna li b'xi mod jista' jkun kontribut importanti fuq is-suġġett. Mhm. meta ngħid kontribut importanti qed ngħid hekk għaliex hemm numru ta' nies involuti minn setturi differenti. Ma għax pereżempju l-Onorevoli Everest Bartolo tkellem fuq fil-Parlament dan il-ktieb u dan il-proġett. B'xi mod naħseb li ħalla. Forsi wkoll għax hu wieħed mill-ftit nies li jaqra fil-parlament, għax għandi l-impressjoni li hemm ħafna nies li fija gazzetti ma erawx. Jista' jkun ukoll, però pereżempju għat-tnedija, għat-tieni tnedija tal-ktieb, għax dan il-ktieb insomma għandu l-istorja partikolari tiegħu. Ġibna tliet politiċi, ġibna l-Karmel Kakopardo mill-AD, ġibna l-Leo Brinkatu, ġibna l-Ministru George Policino. Anki għaliex ridna li naraw reazzjoni tagħhom illi anki. Nerġa' nieħu silta minn qal minn mal mibsut li mhux qal fil-ktieb qal qal f'intervista. F'intervista qal il-klima tkun problema jekk it-tip ma jiktibx dwarha. Ħelwa li. Il-klima tkun problema jekk mela aħjar nikbu fuq il-klima ġifieri. Ovvjament. Jien naħseb il-punt tiegħu, ovvjament jien ma nafx rid jgħid Malwell, imma Jien nimmaġina li qed jgħid huwa li l-kitiba ma jistgħux ma jiktbux dwar dak li qed jiġri madwarhom. Hmm. Jiġifieri jiena jien ma noħodix kontra min jikteb dwar l-istorja personali tiegħu, eċetera. Imma jekk il-kitiba mbagħad ma jiktbux dwar dak li qed jiġri lilhom infushom u lil dawk ta' madwar, naħseb li kienu qed jgħixu hmm. fil-qamar tagħhom. Jien eh? li niġi minn dinja jien li ngħix f'dinja differenti ta' kitba. Kitba pjuttost iktar diretta fejn minflok Ma naqbilx miegħek, ma naqbilx li hemm differenza fit-tip ta' kidba, naħseb li tagħna hija diretta daqs kemm tiegħek. Naħseb li l-kuntest huwa differenti. Bebda disrispett li dak li qed tagħmel. Ma taħsbux li xi kultant tistgħu tkunu iktar diretti lej u taf u tippuntaw subajkom lejn il-vera problemi minflok ma titkellmu biktar jisu l-affarijiet huma ġenerali. Ma naqbilx, ma naqbilx xejn. Ġifieri jien naħseb li l-letteratura meta tkun letteratura tajba, u nispera li din hija letteratura tajba, ma ovvjament mhux se niġġudika jiena, naħseb li hija letteratura diretta ħafna. It-titlu ta' ktieb pereżempju, titlu huwa meħud minn minn kitba ta' Joe Xiberas, wieħed mill-bdiewa tal-Manikata. U qed jitkellem fuq ir-riħ minn nofsinhar. Maħna qed nifhmu mhux biss ir-riħ li veru qed jiżdied minn nofsinhar minn ħadd isfel mill-Afrika, Imma qed jitkellem anki fuq l-immigrazzjoni. Waħda mill-problemi l-kbar tal-immigrazzjoni li qed toħloq immigrazzjoni hija tibdil fil-klima. U aħna nagħtu l-eżempju ta' dan il-bniedem mill-Eritrea li nitkellmu fuq u sem minn ġabir. Ehm, ġifieri dawn huma problemi reali ħafna. Sa inti qed tgħidli ma tistax tikteb fuqha b'mod differenti din il-problema b'lingwa differenti. Jien naħseb li qed nikbu fuqha b'mod li almenu għalina jidher effettiv. Meta ngħid għalina, meta nisimgħu n-nies ir-reazzjonijiet tan-nies, u mhux qed ngħid nies fissati fil-letteratura, nies komuni, anki l-bdiewa stess jew jew is-soċjoloġi jew il-ġurnalisti involuti, li jgħidu isma' dan dan ktieb differenti, interessanti. Inti inti inti nuża frażi li għadek kif użajt il-fissati fuq il-letteratura. Jgħixu fid-dinja tal-letteratura biss. Ktib bħal da, ktib bħal da. Kemm jista' jkunu, kemm jista' jkun ħanidu hekk attrajenti għal min jaqra u forsi naddu fl-aħħar fuq dawk in-nies li ma jaqrawx, imma kemm jista' jkun attrajenti. Għalfej, għalfej inti ehm, kieku kellek tħajjar xi ħadd biex jaqbad dal-ktieb u jaqrah apparti li hemm siltiet li ktibt int. Le, jien naħseb il-ktib mhuwiex għal-nies tal-letteratura. La, mhux maħsub għalihom, ġifieri meta ktibnieh, ktibnieh bilan illi neħu nies li mhumiex ifissati jew mhumiex jgħixu jew mitla sow tad-dinja tal-letteratura. Fil-fatt naħseb ir-reazzjonijiet ewlenin li ħadna kien kienu minn min nies li mhumiex mitla mm. tal-letteratura. Naħseb ir-raġuni hi, pereżempju għal indejdun fil-Sunday Times għala din, qal isma' qed naraw ktib illi mhuwiex mhuwiex għan-nies tal-letteratura, ma huwa għal kull min huwa interessat f'din it-tema li ġej minn oqsma differenti tal-ħajja u jrid jara x'qed jgħidu, ovvjament mhux il-kittiba biss, imma anki nies oħrajn f'oqsma differenti tas-soċjetà tagħna dwar din il-problema li qed tolqot il kulħadd. Imma inti qajjem tqisu kwistjoni oħra li jiena niddiskutiha fi ktieb ieħor, eh, niddiskutiha fi ktejjeb dwar Il-qari f'Malta, dik kwistjoni oħra, imma aħna tinsiex qegħdin ngħixu f'pajjiż fejn il-kotba huma assenti għal kollox mill-media, mill-mezzi tax-xandir, u nafu x'importanza għandhom il-mezzi tax-xandir biex jiffurmaw l-imħuħ. Fl-aħħar fl-aħħar għaxar sekond nixtieq naqra biċċa mill-ktieb u aħna f'dal programm kemm jista' jkun inġibu kittieba b'kotba ġodda ġifieri qed nippruvaw kemm jista' jkun nippuxxjaw nuża kelma bl-Ingliż li Meta r-riħ min-nofsinhar jibda jonfoħ, nisma' ħoss tramp li qabel qatt ma smajtu. Ta' sittin sena bdejt issa nitgħallem il-ħsejjes tant tal-biża' tas-saħħara. U b'dik il-parti mill-poeżija verament nissuġġerilkom li tixtru ktieb bit-tema Riħ min-Nofsinhar, miktub jew miġbur minn Imgħallem Mifsud u Aidan Ghima. Aidan Ghima nirringrazzjak talli ġejt f'Reporter. Grazzi lilkom.